Essalamualeýkum hormatly ildeşler! Şu gün iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň otuz njy marty, hepdäniňem duşenbe güni. Hoş geldiňiz Demokratik oppozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna. Hormatly ildeşler, ine şu gün meniň bilen Demokratik güýçleriň Koordinasion sentryň ýolbaşçysy Muhammet Döji gatnaşýar. Muhammet aga hoş geldiňiz! Salam aleýkum Murad aga, hoş gördük. Salam watandaşlar.
Hormatly watandaşlar ine şu günki biziň temamyz Türkmen halky oýandy diktator howp astynda. Ine şu barada biz şu gün gürrüň ederis. Mundan başga-da biz Türkmenistanyň daşyndaky täzelikleri hem içindäki täzelikleri hem aýdyp geçeris. Muhammet aga birinji bilen ine biz ýaňky aýdyp geçdik ýadyňyzda bolsa öňki efirlerde Atabaýewa, ýaňky Oguljemal Atabaýewa, Gurbangulyň ikinji gyzy, ine, gelip häzir haýyr-hasabat, ýaňky haýyr-hasabat fondunyň wise-prezidenti boldy. Şo ýerde öňem şul birnäçe ýyldan bäri hökümetde işläp, Serdaryň apparadyň, ýaňky prezident apparadyň içinde, diwarynyň içinde şol aýal aýallar boýunça ýaňky apparatda aýallaryň problemasy boýunça ýolbaşçy bolup durdy. Şol aýal ondanam başga muň biznes açylyp başlady, muň biznesi nireden gelýär? Şul aýalam Serdar Berdimuhamedow ýaly, Gurbanguly Berdimuhamedow ýaly öz biznesi bar. Öz gara korrupsion biznesi bar. Şo zatlary biz her gezek aýdyp geçeris, ine şu günlükçe biziň aýtjak zadymyz nirden pul alýar, nirden şul aýal maşgala pul ogurlaýar. E ine Gurbanguly täze adam getirse, pikir etmäň täze ýaş gyz, Rossiýada okan, Ýewropada okan, iňlis dilini bilen ýok, kezzapçylyk edip edip edip bir derejä ýeten adamy getirýär, çagasam bolsa. Ine şul aýal maşgala tizden mejlisiň başlygy bolmaly. Şoň üçin Gulmanowa mesaž siz tizden daşary ýurda gidip gaçyp atalga almaly. Sizi ýa basarlar ýa bir zat ederler sizi hökman ýok etmeli sebäbi ol ýeri öz gyzyna bermeli. Şonuň üçin siz häzir howp astynda siziň gaty gitse iki aýyňyz bar. Ondan geçirmez. Gurbangyň plany şol. Türkmenistany Gurbangy Berdimuhamedow dolanýar, dolandyrýar. Öňem dolandyryp gelýär iki müň ýetiden bäri. Häzirem dolandyryp gelýär şu Nyýazowy öldürip. Şol adam Şul Türkmenistanyň uprawleniýesini ýaňky gözegçiligini gidirbilenok tä gidiräýse hemme pohlar açylýa ylaýtada Nyýazowy öldüren poh açylýa muny hökman suratda ömürlik türmä basmaly bolýas. Şonuň üçin bul her zat eder ogluny getirer ýaňky gyzyny getirip mejlise goýar häzir bolsa buluň aňyrky plany şeýle Serdar Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň ýolbaşçysy bolmaly, onuň ýerine Kerim ýaňky Berdimuhamedow gelmeli, gyzy bolsa Mejlisi saklamaly. Şeýdip bular dört sany zady, ýaňky ýerine ýetiriji hökümedi, pardon, kanun Dörediş hökümeti ýagny Mejlisi, Ýerine ýetiriş hökümeti Prezident Kabineti Ministri, kazyýetleri ýagny Prezident belleýär we Halk Maslahatyny ýagny bular polny kontroly saklaýar. Diýmek Türkmenistanda hiç hili wezipe galmady ýagny deňagramlyk wezipe galmady hemme iň ýolbaşçy wezipelerini şular kontrol edip gelýär. Indi şul Atabaýewaň biznesy näme? Şul aýal maşgala hemme metjitlerden gelýän pullary ýaňky awtomatlar dur kä ýerlerde ýaňky karobka ýaly bir zat dur şo pullary alýa şoň elli prosentini ogurlýa elli prosendi ýaňky gurbanlygyň fondyna gidýa o ýerden ýaňky metjitlerden elli prosentini alanda elli prosent ýerlerde galýa elli prosenti gowrak şoň ymamy mollasy ýaňky mazarçylykda Şo ýerdäki işleýän adamyň aýlygy elli prosenti ýaňky gurbanlygyň fonduna gelýär. Ogurlyk fonduna. Şo ogurlyk fonddan bolsa ine şul aýal maşgala ogurlaýar. Şoň gelen puluň elli prosenti şoňky. Kakasy bilen paýlaşýar. Indi ondan daşary çykýan kitaplardan, gazetlere, oňa-muňa ýazylsaňyz o pullaram hasabat fonduna gelýär, o ýerdenem ogurlaýar. Ine, şol häzir biz häzirlikçe iki ýerini aýtdyk, ogurlaýan ýerlerini. Ýene-de biz aýdarys, häzir üstünde işläp durus, subutnamalary gözläp. Ýöne iki ýerden şul aýal maşgala pul ogurlaýar, hökümediň puluny ogurlaýar. Ine, üns beriň, kimi getirse-de, pul ogurlaşmany getirýär. Bu döwleti dolandyrmana, halka hyzmat etmäne, Konstitusiýany we Türkmenistany ösdürmäne gelenoklar bular. Bular wezipe kakamyň ýaňky indiwidual edarasy şonda men bir wezipe alyp şoň hemme puluny meňki diýip ýaňky bular işe gelýär. Ine şu günlükçe şol aýal maşgala biz öten efirimizde görkezdik. Şol aýal maşgala eýýäm kezzap, eýýäm kezzapçylyk edip eýýäm Türkmenistana gelip Indi kezzap ýoluna gidýär. Häzir mejlisiň başlygy boljak. Indi biz ýene bir shema açdyk, Serdar Berdimuhamedowyň shemasy. Nireden towarlyk pul alýar? Nireden pul alýar? Ýaňky Çakgyýewiň oturýan ýerini bilýäňiz. Ýaňky hemme Türkmenistanyň transportyny gözegçilik edýär. Oň bir Türkmen transportmy näme şol guramasy bar, olam ministr wezipesine ýa-da hasap edilýär, kabinet ministriniň göni otçýot berýär, Serdar Berdimuhamedowa. Ol aeroportdan gelýän migrasiýadan, aeroportdan gelýän hemme pullary, ýaňky naliçni pullary, o diýmek näme, korrupsion pullary, adamlar häzir çykjak bolsa iki ýüzden dört ýüz milliona çenli pul berýärler, çykjak bolsa, diňe aeroportda berilýän pul. Indi şo pullaryň deň ýarysy şo ýerde galýar, ministrler bilen paýlaşýar, deň ýarysy bolsa Serdar Berdimuhamedowyň gönden-göni Çakyýew eltip berýär. Ine men size eýýäm Türkmenistanyň ýokary wezipede işleýän adamlaryň korrupsion shemasyny görkezdim. Ýagny Şu çüýrük tohum. Bular diňe çüýrük däl, bular gutaran kezzap. Ogly bolsun, gyzy bolsun, o geljek agtygy bolsun, bular diňe kezzaplyk etmäne gelýär, Türkmenistany diňe talamana gelýär, bular talamanlar. Halka genosid edýär, kellesini aldyrmaz ýaly, Serdar Berdimuhamediň diýşi ýaly, lal et, komiteti aýdýar, ýaňky Milli howpsuzlyk geňeşine eger biri kommentariý etse, tapyňda lal ediň diýýär. O öldür, öldürme işi ýok, lal ediň diýýär. Ine şol ýaly şular biri galsa biri şoň ýaňky ýagdaýlaryny beýan etse ýa-da kommentariý ýazsa ýa-da oppozisiýany gollasa ine şeýdýärler. Ine bul maglumata näme diýjek Muhammet aga? Ine men ýene bir maglumat görkezeýin size, ýaňky radio Azatlyk radiosy hem şony belläp geçýär. Şony tassyklaýar seň aýtýanyňy.
Ine serediň hormatly watandaşlar. Şu materialy görkezeýin size. Türkmenistanda prezident Serdar Berdimuhamedowyň aýal dogany, öňki prezident, häzir Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň gyzy Oguljahan Atabaýewa ýurduň syýasy sahnasynda we resmi metbugatynda has köp peýda bolup başlady. Atabaýewa syýasy çärelere gatnaşýar we beýleki döwletleriň wekilleri bilen duşuşýar. Ol geçen ýylyň ýedinji dekabrynda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň bejeriş işleri boýunça ýerine ýetiriji direktory, wise-prezidenti wezipesine bellenildi. Şol aýyň onunda ol Türkmenistanyň Magtymguly Pyragynyň üç ýüz ýyllygyna atly ýadygärlik altyn we kümüş nyşanlar toplumy we Türkmenistanyň Arkadag medaly bilen sylaglandy. Resmi metbugat Atabaýewanyň syýasy ýoly, eýelän wezipeleri, nirede bilim alandygy ýa-da ýaşy barada ne ol agzalýan wezipä bellenende, ne-de gürrüň edilýän baýraklar bilen sylaglananda kelam agyz maglumat berdi. Şondan soň Atabaýewa üç aýlap resmi metbugatda tas görünmedi. Ýöne bäşinji martdan başlap, ol ýurduň habar beriş serişdelerinde ýygy-ýygydan peýda bolup başlady. Ýigrimi ikinji martda ol Arkadag şäherinde ählihalk bag ekmek çäresiniň ýazky möwsümine gatnaşdy. Ýigrimi bäşinji martda bolsa Atabaýewa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň medeniýet ulgamyna gözegçilik edýän orunbasary hem-de ýurduň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň zenan ýolbaşçylary bilen duşuşdy. Ýigrimi sekizinji martda ol gaznanyň döredilmeginiň dört ýyllygy mynasybetli halkara maslahaty geçirdi. Munuň çäginde ol bu maslahata gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Gazagystanyň, Özbegistanyň, Türkiýäniň, Gruziýanyň, Russiýanyň, Ünsediňizmi?
Mejlis şony edenok, mejlise derek eýýäm işläp başlady. Şuny mejlise getirýär, iki aýa galman. Ünsediň.
Eýranyň we Hytaýyň wekilleri bilen duşuşdy. Mundan başga-da soňky hepdelerde TikTok we Instagram ýaly sosial ulgamlaryň türkmen dilli sahypalarynda hem, hususan-da, hökümete ýakyn blogerler tarapyndan Atabaýewanyň propagandasy ýaýbaňlandyrylýar. Häzir mes massmediada propaganda bar ýa neme edilýär halk öwrenişsin şuny mejlis edip goýjak bolýar. Men üns berdim tiktokda sahypada şuň ýaňky çykyşy goýlupdyr diňe emkmenşikler ýazýar aşagynda şo kiberbizopasnyz gön topulyp ýazýar bir erbet komentariý ýok. Şonuň üçin mass-media eýýäm podgotowka fony gelip başlady. Onsoň şony mejlis edende, indi eýýäm hemme ýerde informasiýa bar. Adamlar öwrenişdi adyna, aý nimedenok, ýaňky ýokardan alyp goýanok. Hemme ýerde informasiýa bar, bir logiçeski hod edip goýýar. Gurbanguly biz samsyk diýsek samsyk däl. Bul akylly idiot. Nökerim. Kä wagt samsykrak bolan bolýar, ol etjek işi elindedir. Gaty ersap bolmaly şundan. Ara, onuň geçiren duşuşyklary, maslahatlary barada wideolar paýlaşylýar. Eýse Atabaýewanyň syýasy meýdandaky we resmi metbugatdaky işjeňliginiň birdenkä ýygjamlaşmagy nämäni aňladyp biler? Merkezi Aziýa boýunça bilermen Brýus Panniýer otuz birinji martda Azatlyk Radiosyna beren maglumatynda muny Berdimuhamedowlar maşgalasyndan ýene bir agzanyň ýurduň syýasy sahnasyna goşulýandygynyň aýdyň nyşany hökmünde görüp boljakdygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä, Gurbanguly Berdimuhamedowyň gyzyny, oglunyň syýasy güýji saklamagyna kömek etmek, pugtalandyrmak üçin Häkimiýetde haýsy-da bolsa uly bir wezipä bellemäge taýýarlyk görýändigi ikuçsyz. Ol, Gurbanguly Berdimuhamedow maşgalasynyň, oglunyň häkimiýetini berkitmäge çalyşýar. Ýöne munuň patriarhal jemgyýetde hakykatda näderejede başa barjakdygy ikuçly. Muny gelejekde göreris diýip, Panniýer belledi. Türkmenistanyň syýasy arenasynda bolup geçýän bu wakalar dünýäniň ünsüniň Birleşen Ştatlarda Donald Trampyň ýanwar aýynda prezidentlige girişmegi bilen bütin dünýä täsir edip biljek üýtgeşmeleriň girdilip başlanmagyna gönügen mahalyna gabat gelýär. Pannieriň pikiriçe, awtoritar hökümetleriň ählisi dünýäde şeýle wakalar dowam edýän mahaly özleriniň amala aşyrýan syýasy öwrülişikleriniň hiç kimiň ünsüni çekmejekdigini gowy bilýärler we pursatdan peýdalanyp herekete geçýärler. Ol. Biz ine şu ýerde Muhammet aga bütin halk guramalaryna hatlar ýazmaly. Gurbanlyň etjek manipulýasiýasyny. Häzir Tramp özi awtoritar bolansoň her kim ýagny demokratiçeskiý prosesler açyk durdy, ýöne biz hemmesini habardar etmeli. Gurbanguly diktatoryň etjek bolýan zatlaryny.
Olar şu pursatda öz syýasy maksatlaryny ýerine ýetirýärler. Sebäbi olar häzirki pursatda muny hiç kimiň tankyt etmejekdigini bilýärler diýip, bilermen belledi. Ýatlasak, Serdar Berdimuhamedowyň döwlet başyna geçmegi hem dünýäde, regionda ýiti wakalaryň bolup geçýän döwrüne gabat gelipdi. Şol döwür regionyň we dünýäniň ünsi Gazada düşüpdi. zorlukly tolgunşykda we Russiýanyň birdenkä Ukraina çöküşinde bolupdy.
Ine Muhammet aga sen kommentariýa ber soň öz pikiriňi aýtsaň onsoň.
Men kommentariýadan öňçä bir bir gyssagly habar bar. Şony aýdaýyn Myrat aga. Alo. Mhm. Eşdýäň Murad aga?
Eşdýän eşdýän aýdýan.
Birinjiden äh Türkmenistandan Daşary işler ministriň orunbasary Berdinýaz Mätiýew gaçyp gidipdir diýýär. Şy myş myş hemme ýerden ba indi şun biz habar berdile biz muny barlap bilemzak ýöne şoň gaçjaklygy men bilýän sebäbi ola hiç wagtam ýürek bilen hökümete işlemedik adam bilýänle şu ýagdaýy haçan bir amatly mamant bolsa gaçjagy o belli köp adam gaçar şu adam indi halkyň aýaga galanyny görüp şu hökümetiň soňy ýoklugyny bilip köp adamlar indi şun ýana hereketleýärler. Men şol üçin hökümetiň içindäki işleýän adamlara ýüzlenjek bolýan. Siz hökümetiň işinden çykyň. Hökümete gulluk etmäň. Oň üjüpsizje berýän aýlygy bilen güzeranyňy görjek bolmaň. Siz hökümetiň içinde işlemegiňiz bilen hökümet sizi az aýlyk töledip, sizi mejbury ýagdaýda jenaýat etmäne itikleýär. Sizi öz halkyňyzyň garşysyna gitmäne haýyrlanýar. Sizi öz garyndaşyňyzyň, dost-deň-duşuňyzyň halkyň öňünde binamys görkezýär. Halkda sizi ýirgendirýär. Iň soňunda-da gyssanan ýagdaýynda sizi Özleri sizi türmä basýarlar. Şol üçin şu wagtlaň wagty, ýaňy eýit namazynda-da halkyň barşyny gördüňiz, gözüňiz bilen gördüňiz, müňlerçe türkmenistanly metjide bardylar, hatýa türkmen döwleti hemme çäräni, ýyllar boýunça görüp gelýär, dindar adamlary yzarlaýar, namaz okaýan adamlary uçjat alýar, sakgal goýberýän adamlaryň sakgalyny syryp, arak içirip goýberýär, mollalara azar berýär, şuny hemmäňiz bilýäňiz. Metjide barmak üçin uçjat ýöretýär, onda-da halk şoňa bardy, şolam Uly size bir mesej bolmaly. Halk indi şu hökümetiň duranyny islänok, şuňam ýakynlykda soňuna ýetýär, şuny biliň hemmäňiz. Şol üçin eger siz näçede çalt şu hökümetden özüňiz daşlaşdyrsaňyz, şonçada halkyň göwnüne siziň eden günäňiz bar bolsada geçmäge halk şony geçmäge siz şert döretýäňiz. Şol üçin hökümetiň ýykylmagyna kömek etýäňiz. Näçe hökümetden daşlaşsaňyz, şonça-da halkyň arasynda sylagyňyza-da mynasyp bolarsyňyz, geljekde-de täze hökümetiň içinde siz ornam alyp bilersiňiz. Şol üçin şu hökümete hyzmat etmäň. Myrat aga, ikinji men bir habar aýdaýyn, eger rugsat berseň. Aýdyň.
Eýranda şu gün millionlarça...
Bir minut... Görkezjekmi?
Hawa bir munt nime nime deýin ine şul Berdinyýaz Metiýew ine şul adam şul. Üns beriň. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary. Türkmen her hökümeti çagşap başlady, gaçyp başlady adamlar. Kim gidýän bolsa hökümetden Ýewropa geliň biz size bosduna galmanda kömek edeliň. Hökmän gollaýar.
Hawa biz sizi gollarys. Eger-de bize goşulyp hereket etseňiz-ä edersiňiz bolmasa gizlenip oturaýyň biz size kömek ederis. Hatam bereris, kömegem ederis. Dosýeňize-de kömek ederis, alar ýaly ederis. Siz howpuň astyndadygyny biz düşündireris. Şu Ýewropa aşyp, ine, men telefonlarym bardyr, üns berseňiz, ine, çykyş edemde telefonlarym bar, ine, şu ýerde seredibilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyň, biz size hökman kömek ederis. Sebäbi siz häzir barrikadaň Bu tarapyna, halkyň tarapyna geçdiňiz, geçersiňiz, biz size kömek ederis. Ondan başga ine maglumat bar Muhammet aga, gaýda işleýänler ýigrimi, ýigrimi bäş gezek arza ýazýarlar, halkda pul ýok, bizä talajak gel, ýadadyk, işden goýber diýä welin, ýa seni basarys, ýa-da sen işle, bar ýaňky paltaňy al-da, on müň manat günde getir diýip, ýaňky ýene-de kowýarlar, ýola kowýarlar. Halys bizar bolduk diýýär Myrat aga. Bir çalt kalk turup bir çözmerismi şuny. Ýadadyk diýýär. Muhammet aga söz sizden. Hawa.
Men ýene-de ýaňky aýdan zadyňa bir zady goşjak bolýan. Watandaşlar, hökümetiň içindäki işleýän adamlar. Häzirki syýasy hereketi alyp barýanlar öňki köne oppozisionerler däl. Öňki Orsýetiň wlýaniýesiniň aşagynda döredilen partiýalarda de, prawozaşitniý guramalada. Indi aýratyn bir toparla döredi. Indi biz olaň öz bir topar öň hereket etjek bolýan Türkmenistana hakyky ýüregi bilen baryp bir zat etjek bolýan adamlar ýa Boris Şyhmyradow da aňyrda bir hökümet agdaryşyny etjek bolanda olary goldaýyşlary ýanap Olara biperwaý seredişleri ýanak indikile seretme. Biz hiç wagt sizi hökümetiň öňünde ýeke goýmarys. Şuny söz berýän. Biz elimizden hiç zat gelmeýä, ýa bulara hat ýazdyk, hiç zat etmeýärle, aý garaşaýlyň diýip öňkileň edişi ýanak biz etmeýäs. Şuny berk ýadyňyzda saklaň. Kimde-kim şu günden başlap şu hökümetiň garşysyna näme çäre etse, öz närazaçylygyny belli edip, hökümet tarapdan şoňa azar beriljek bolsa, biz hemmetarapdan şony goldap, hökümetiň öňünde ýeke goýmarys. Eger halk hereket edip, köçä çykyp, öz pretenziýasyny predýawit edip, hökümet şoňa bir zat edäýjek bolsa, biz şu zady onuň öňünde, degişli guramalaryň öňünde, posolstwalaryň öňünde, ta şu meseläni, çözülýänçä gymyldaman oturjagyňyzy, gahar-gazaply erke etjegiňizi, adwokat tutup, ta şo tutulan adamlary dokonca yzarlajaklaryny-hä biz söz berýäs. Şony biz edip bilýäris, şoňa indi biziň hemme güýjümiz, daşary ýurtdaky biz şoňa ymtylylandyrýar. Şol üçin hem ýurduň içindäkile serediň. Öň Nyýazow bula Nyýazowyň garşyna hereket eden adamlar daşary ýurtdaky oppozisiýa diýen, prawozaşitnyý diýen guramalaryň hemmesi ors polititmpolitikleriniň wliýaniýesiniň aşagyndäkiledi, olary aldadylar, aldawa saldylar, hiç zat etdirtmediler. Aý, eýders, ota hat ýazyň, garaşyň, eýdiň, beýdiň diýip bular it oýnaýan ýaly oýnadyla. Indi gowy tarapyny aýtýan, eger özleri şolara hyzmat etmedik bolsa. Şol üçinem öz kakasyny gollabilmedile, öz ýakyn garyndaşlaryny gollabilmedile. Bula öz garyndaşlaryny jelladyň eline tabşyryp özleri gizgenip ýatdyla. Indi onýanak opozisiýa ýok. Indi Gahryman Oglanlyga halkymyz düşünýär, indi biz ol işi etdirtmeýäs. Diktatoryň öňünde sizi ýeke goýmaýas. Şu birini şu taýda tutsalar, azar berjek bolsalar, halk kanuny ýol bilen hereket etýäni ýa işden gidenine muny basjak bolsalar, biz şoň yzynda durýas. Biz şu hereketi daşary ýurtda edibilýäs, Edersem, yzygiderli gahar-gazaplam eder. Öňki ýana aý bir plakat alyp bardyk, aý diri görkeziň, ol, ol, ola bir akmakla, şu özlerini aldanda, Orsýetiň syýasatçylarynyň aldawyna düşen adamla. O nähili seň kakaň tutýarla, diri görket diýýär. Nähili diri görket-ow, sen çykartmaly. Sen baryp şo bilen gepleşmeli. Telefon bilen gepleşip bilme. Sen ýanyna baryp bilmeli şoň. Şony adalatly, sen öz tutan adwokatyň öňünde açyk sud etdirtmeli. A bula Aý bolýa biz ölsine-de razydy indi şoň bir dirmýä dirdämi şony görket diýip şony haýyş edip göreşýärler. Şoň üçin şon ýanakçylar Orsýetiň syýasatçylarynyň aldawyna düşen adamdyr. Ýa-da binamys adamdyr. Dogry Muhammet aga. Şol üçin bula beýle.
Indi men ýene bir habar aýtjak, gowy habar Myrat aga. Eýran türkmenleri şu gün aýt namazyny bellediler. Şoň wideosyny uratdym men iki sany. Görkez, bir obada, Garagul, Garagul obasynda bir milliondan golaýrak aha ýazygyly şo taýda aha gözde millionat merdum et türkmen diýä gulak as şoň sesine gulak asyň birinjiden murad aga şu gün bizden

Ahulla, işanly, mollaly, gorkmaň, görýäňmi, halk halk agzybirdir. Siz halk tarapda dursaňyz, ähä halkyň agzybirligi, sag bol halkym, türkmen halky diýip gygyrýar. Görýäňmi häleki? Adam näçe metjitlere ýygnansa, adamlar ruhlanýar. Metjidiň ymamam onsoň gorkup gezmeýär. Olam onsoň hakykaty aýtmaly bolýar. Olam onsoň Hökümeti göwnüne aýdyp bilýär, ähä maňa bir zat edajak bolsaňyz, ähä şo adam la durandyr. Millionlarça türkmenli meň yzymda namaza durýandyr diýip aýdybilýärler. Hökümet hem onsoň şon ýaly amamlara zat diýip bilmeýär. Be eýýäm garantirowat edilýär şolara zat diýip bolmajagyny. Ähä millionlarça türkmenistan, türkmen watandaşlarymyz Türkmensährada şu gün metjide bardylar. Aýyt namaza bardylar. Ikinji wideony görkez. Aňyrsy bärsi ýokdur wideo alnan. Aňyrsy bärsi ýok. Görkez şony Murad aga. Ha, bir minut. Çölle okulýada bizde metjid çölle okulýa aýyt namazy. Bir minut.
Men häzir seň goýýançaň aýdaýyn, watandaşlar, Iranyň içinde şu wagt uly syýasy üýtgeşiklik geçip otyr. Şol üçin her halk öz hakyny täze üýtgeşiklerde öz hakyna ýetjek bolsa, halk agzybirleşmeli. Şol üçin hem türkmenler hä agzybirleşip, hä metjitlerde ymamlaň yzynda durýar. Ymamlar, gorkup oturmaň, sesiňizi çykarmaň oturmaň ähä halk yzyňyzda duruň baryň halkyň bähbidini goraň diýýär ola ýaňky gygyryp aýtýany şu
Dogry. Serediň ähli. Muhammed aga, men bir häzir 10 e, minut wagtym galdy. Bolýa, bol Murad aga, men boldum indi aýtjak zadymy aýtdym. E, indi ýene bir e, audio diňleşdi diňletjek bir TikTokda. Rugsat berseňiz, biziň watandaşlarymyza gaty gyzykly bolar. Ine biziň aktiwistimiz şeýle bir sözler aýdýar welin, hatda özüm hem ýaňky e, ýüregime degdi şu sözler. Diňläň men ýaly size mümkin duýgyňyz e, ýaňky meňki ýaly galar. Ünsürip diňläň şunu.
Başarjak bolýar. Halkymyz oýarjak bolýar, oýaryp bilemzok how. Ýene-de döşümiziň ýakamyzy ýyrtyp ýene-de öňe gidýäs. Ýene halkymyz çykanok arow. Halkymyzy şu derejede sen gorkak etdiň. Şu derejede wara sen biziň halkymyzyň duhuny öldürdiň welin wara indi Isa, galma daro indi bir nälik bolýaňow sen ol şudur sen ondan soňundan isleýäň Türkmenistan Türkmenistan ata watan patriotizmem aldyň sen biziň elimizden sen biziň elimizden hemme zady aldyňa ho men erkek diýip ýören oglanlar režime bir zat gal işi galýa welin göni pysarýarow sen wapşe polnystwana sen Türkmen milletiniň Kökünden wara sen wirus goýberdiň, türkmen milletini wara sen şeýle erbet çagşatdyň, duh diýen zat wapşe galmady, sen nähili adam, sen nädip türkmen milleti aýaga galdyrjak, sen nädip ykdysadyýeti aýaga galdyrjak, sen nädip we ýitirilen zatlary yzyna berjek sen how, sen hiç haçanam berip bilmeýäň, sen diňe gitmeli, Sen elli iki indi söz berseňem, sen milliardlarça ogurlan pulluňy yzyna berseňem sen gitmeli, sen jenaýatkär, sen kökünden palta gurduň sen bütin türkmen milletiniň hemme zadyny elinden ogurlap seredäro hemmämiz gorkak bolup galdygaro jesaretli bir türkmen çykjak bir türkmen ýogarow normalno wara häzir inşallah Edesimin gelýän haýyşdy çykyň adamlar bolly indi artyk şol elimizden alanam bolsa yzyna gaňyryp alyň indi batyrlygymyzy indi içimize salyň täzeden gaflat ukusyndan oýanalyň how indi besdir indi bul ynsandan gorkup ýaşamak how bäş million halk nirede ýekeje diktator nirede gözeňize getiriň siz terezä goýuň özüňizi bara bäş million halk nirede ýekeje adam nirede how Neujeli indi bäş million halkyň boýnundan zynjyry alyp ýekeje adam şony uprawlýat edýäro göz öňüňize getiriň ullakan düýä bir bir çagajyk alyp neme edýä welin yzyna düşüp barýa emma şo düýe bara ýekeje gezek aýagyny gallyl goýup ýere girýäro ol ol kiçikeje çagalaý ýöne düýäň kellesi işlänok şoňalaý Kellesi işlänok, ýekeje gezek aýagyny galdy, üstünden bir gezek kakdy, uje boýny sogrulyp bar, ýeri girip gidýärok. Biz şolar ýalyk, bolly indi biz düýe ýalyk özümiz alyp barmalyň-how, şu öňümizdäki duran ýekeje diktator, ýekeje diktator öz instrumentleriniň üsti bilen hemme halky ezip otyr-ow, bar içindäki duhumyzy öldürdiň-ow, bar zadymyzy aldyňar-ow, Hwatit daraw indi sen nädip beýdip wyždanly sen wyždansyz ýenede ýeriň ýüzünde suşestwowat edip bilýäňow ol ara prezident bolup oturmak eken sen öz kursiňde sen gitmelow bollow doýuldy uje sendenow gaty erbet doýullow seni ýigrenýäs itden beter ýigrenýäsow senow şeýle bir ýigrenji sen gaty erbet Diktator sen wara sende özüňde sen ynsançylyk galmadyg sen öz özüňden daş ogurladyň şo hemme ynsançylygyňy ynsan perwerligiňi içiňdäki rehmediňi hemme zadyňy ogurlap sen wara bir şeýtan formasyna girdiňow sen ýigrenjew wara seň ýaly bir adamyny Öz kopýaňy edip seň garşyňa goýberilse, öz-özüňi ýigrenersiň wara sen, maý. Öz-özüňi ýigrenersiň sen wara. Öz-özüň bilen oňşup bilmersiň sen haýatda bilýä. Sen şolar ýaly bir sorag berip görýäňmi özüňe wara? Sen diýä ilki diýä özüňizi hasap ediň diýä sizi hasap etmäkäler diýä. Sen ýekeje gezek özüňi hasap berdiňmi? Inşallah sen bu dünýede-de hasap sen bu dünýede-de hasap Sen şular ýalak erbet adam bar. Indi instrumentlerini gabat gelse, nime meselä gelse, prawohraniçilny organlar size ýüzlenesim gelýä. Gaýrat ediň, şul adam näçe welaýatdan getiribersinler bar. Her bir zadyň garşysyna priýom bardyr, her priýomyň garşysyna-da lom bardyr bar, şony ýatdan çykarmaň. Biz halk lomdur suara. Düşünýäňizmi? Egerde şol başga welaýatlardan hem getirip eger dikibersen Aşgabadyň içinde näçe şul halkam biz biz şolar bar şol getirilen welaýatlardan komandirowka ugradylan prawohranitelny organ şul siz biz diýmek bizem siz diýmeksiňiz bar şony ýatdan çykarmaň elli iki pagonyňyz bolubersin eliňizde koroçkalaňyz bolubersin Siz nämäňiz bolsa şonyňyz bolsun. Sizem halksyňyz-how, şony ýatdan çykarmaň. Siziňem ejeleňňiz, jigileňňiz, bajylaňňiz, ejizleňňiz, aýal maşgalaňňiz, bäbekleňňiz, dostlaňňiz, klasdaşlaňňiz, kursdaşlaňňiz, hemme kişi siziň daş-töweregiňizde diňe halk bardyr-how, başga hiç kim ýok. Ýöne bulaň daşynda hiç kim ýokdur, şony ýatdan çykarmaň. Bulaň daş öz garyndaşlary biri-birini ýigrenýärler-how. Bulaň daş üçünji, dördünji pokoleniýaly hiç kim bilen gürleşenok-how. Bular öz garyndaşlary bular ýigrenýärler-how. Ýöne prawohranitçny organ sizden haýyşt edesmele gaýrat edip, siz bir özüňiziň erkiňizi aldyrmaň şol şol bir iki san adamala özüňiziň jylawyňyzy bermäň şoňa uprawlýat etdirmäň gaýrat edip. Egerde halk häzir çykaýanda-da, halk çykaýanda-da şolaň üstünden hiç hili ezýet bermäň, gaýtam poşirýat ediň, gaýtam gidiň diýiň, Gulaklaryny şypdan ediň, goýberiň, özüňizem goşulyň. Şo, besdir indi wara, hwatit ol, şular, şulara özümizi uprawlýat edip, ynsançylygymyzy, uje ogurladan zatlaryny indi yzymyza gaýtaryp alalyň. Her biriňize men haýyşt edesim gelýär, içiňizde gowulygyňyzam gaty kän. Habarlar ýöne gelip dur. Sizem bizar, sizem ýadadyňyz. Hawa, şul iki sany adam Ow biz uprawlýat edýäs bäş millionyň jylawyny saklap neme edýäni sizem düşünip otyrsyňyz gaty gowy düşünýäňiz sag boluň düşünýänligiňize düşünmeýänlerem düşünjek boluň gaýrat edip ýöne halkyň öňünde indi böwet bolmaň hiç hili bolmaň ýarag berse alyndy oklap goýberiň ýaragy halkyň öňüne oklaň bizi siz öldür diýip berdiler diýdi oklaň alsyn halkyň özi rişat etsin näme etmeli şoň bilen Eger-de dubirka berdi, dubirkaňyzy beriň ellerine we menem siz bilen. Bizem bile bir halk, bir jesetdir. Eger-de bir ýeri meň agyrsa, znaçit bütin bedenini sarsdyrýar şol agyryk we biz bir jeset bolup indi hereket edeliň, gaýrat edip. Indi olar ýaly halkyň ezineginden häzir ýene-de utulaýsa halkmy? Mundan soň ýene ýigrimi-otuz ýyllaramy näçe dow. Ýagny, çeni bir Hudaý bilýär. Neujeli siziň aklyňyza şo zatlary indi makul berip bilýäňiz? Eger-de utylaýsa nälelik bolar? Ýene-de şol jylawy eline berip bilýäňiz bir-iki sany adamyň? Siz ýüregiňizden şony tassyklap bilýäňizmi? Ýüregiňizden siz şony gollaýaňyzmy? Gollamarsyňyz. Size hem gerekkä? Olaň berýän bir iki sany podaça pullaryna ynanmaň. Ýüz dollar, iki ýüz dollar premiýa berjeklerine ynanmaň gaýrat edip. O-da bir itiň öňüni bir süňk oklaýan ýaly oklap goýberýär. Onam ba, baryp bar, o, ga, neme edip alyp, bir hili açgözlülik bilen alyp, ýok, dokmäde welin, daşy biziň elimizden dokmädeligimizi hem aldy şol, şol režim, e, iki sany adamlaý, biz daşy indi dokmäde hem bolup bilemzoguk, elli iki aç hem bolsak, biziň eger-de çest dostoýnstwamyza iş gelse, Znaçit biz öz abraýymyzy saklamaly adamlarow bir ajam bolsa iki sany sumka satylmaly däl erkeklerow bizow şolar ýaly türkmen milletow egerde taryhy aýdyň diýip
Ine Muhammet aga men diňleseň biz şuňa kommentariýa etmäli goý halkyň özi şu wideoň aşagynda ýazsyn öz pikirini sebäbi biz Öz motiwasiýamyzy berdik, ine biziň watandaşymyz,
watandaşymyz ýaňky öz pikirini aýtdyda.
Sizem egerde duýgyňyz bar bolsa şu wideoň aşagyna kommentariý ýazyň. Şunuň bilen biz efirimizi gutarýas. Muhammet aga soňky sözüň bar bolsa ine bir myndymyz bar. Bolýa ähä görýäň halk nähilli. Hemmekiz düşünip oty, häneke halk, halk taýyn aýyrmana watandaşlar, biliň şuny. Şu haramzada birje adam ýok şulary gollaýbilsin. Bi bütin halkyň duşman ganymy. Şol üçin şulardan dynmaly watan. Hökümetiň içindäkiler, Siz eger kömek etseňiz, şu hökümet, hä, siziňki, şu hökümet biziň halkyňky hemmämiz şondan peýda görýäs. Hemmämiz hakyky ornumyzy tapýas. Imanymyza, wyždanymyza, watansöýüjiligimize öwrülip gelýär. Bizi har etýän, binamys etýän, biwyždan etýän, dinsiz etýän, imansyz etýän gorkudan biziň halkymyz dynýar. Şol üçin şu dünýäde iň uly sogap, iň uly iş, iň watansöýüjili iş. Şol üçin ediň şu işi.
Sag boluň Muhammet aga menem ýaňky aýdan watandaşymyza goşulýan. Her adam öz azatlygy üçin göreşmeli. Bäş million halk bolup bir iki sany olam ikäm dälde bir adamdan galýas. Bolmaz-a, biz millet-ä o, bir uly millet, biz bir uly döwlet. Näme, bir adama aýdanymyz edip bilen, etdirip bilemzokmy? Ýa tut-tussag edip bilemzokmy? Konstitusiýa biziň tarapymyzda, kanunlar biziň tarapymyzda, halkara kanunlar biziň tarapymyzda. Näme, şuny tutup bolanokmy? Şonuň üçin polis, MHM, prokuratura, sudlar, woýenniler, halk, hemmämiz bir millet, bir bolmaly. Şu çüýrük tohumdan biz dynmaly. Ýaňja aýdyp geçdim. Ogulgeldi, Gyzy geldi. Özi dur. Häzir Kerimi taýýarlanyp dur skameyka zapasnoýda. Onam krugdan aýlap başýarda onam getirýärler. Bular dört bolup semeýny podrýad etdiler-ä-ow watanymyzy. Ata-babalarymyz häzir eşden bolsa, oturyp aglardylar. Şu güne siz nähili biziň göreşip, sögüşip, ganymyzy döken döwledimizi şu güne nähili getirip bildiňiz diýip bizden sorar-ow. Bir şonam bir kelleňizi aýlaň. Hormatly watandaşlar biz şunuň bilen öz efirimizi gutarýas. Siziň hemmäňize birinji bilen jan salgamyzy berýäs. Rim imperiýasynda kimde kim öz watany üçin jemgyýete goşulman, pikirini aýtman, saýlawa baryp sesini bermän, watanyndan gyrada duran bolsa, biznes edip öz maşgalajygy bolan bolsa, onda şoňa idiot diýip aýdýardylar. Biz idiot däl. Biz bir beýik halk. Biz iki ýüz döwlet gurdyk. Biziň halkymyz iki ýüz sany döwlet gurdy. Indi bir sany çüýrükden biz galmaly. Bäş million halk bolup, bolmasa başga döwletlerde, başga halkyň öňünde gürlärligimiz ýok. Geliň mert bolalyň. Aýal maşgala, erkek maşgala, çaga, uly, kiçi, alty ýaşdan ýetmiş ýaşa çenli mert bolalyň. Türkmeniň kimdigini görkezeliň. Şunuň bilen biz efiri gutarýas. Innik gepleşikler üçin şoňa çenli sag boluň. Ýazyň kommentariýada öz pikiriňizi. Utanmaň, gorkmaň. Kimden gorkaly? Türkmen hiç wagtam gorkup ýaşamandyr. Hormatly watandaşlar.
Hoş sag boluň.
Sag boluň.